אונז האבן די משנה דף תקנ ז עמוד א'. לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף בן רבי חנא זכאי עליו השלום, כמובן די טעלעפאן ספאנס פון רבי ישראל פרענקל לעילוי נשמת זיין זיידע די דאראגע רב רבי שמואל בן רבי שרגא פארוואש עליו השלום, לזכות זיין זיידע רבי מאיר יצחק בן חיי חבר לפי שלאנגע, דעם מרן המחותן זי ע הבחור משה בן להבדיל לחיים לחיים רבי אהרן שמואל, טייב השי ת זאל העלפן די תורה זאל זיין לעילוי נשמתו. סאו ביז יעצט פון דא און ווייטער ביז סוף פון די פרק גייט מען רעדן וועגן א יורש און א מוריש. א יורש איז דער וואס באקומט עס, דער מוריש איז דער וואס געבט עס אוועק, און ביידע זענען געשטארבן צוזאמען, זיי זענען געווען צוזאמען אין א ביזנעס מיטינג, און די מיסיל פון נאסראללא איז געפאלן לעבן זיי, און זיי ווייסן נישט ווער עס איז געשטארבן ערשט, מען ווייסט נישט ווער עס איז געגאנגען ערשט, סאו די שאלה גייט זיין לגבי די יורשים ווער האט געירשנט וועם, סאו נפל הבית עליו ועל אביו, לאמיר טראכטן פון ראובן און יעקב זיצן צוזאמען, און די הויז איז איינגעפאלן ביידע זיינען געשטארבן, אוי עליו ועל מורישיו, אויף אנדערע איינע אנדערש וואס קען אים געבן א ירושה, לאמיר זאגן ראובן מיט זיין ברודער, אדער די פעטערס, זיין טאטעס ברודערס, ווייל ראובן איז דער קלאוסעסט יורש, און ראובן איז געשטארבן צוזאמען מיט דער וואס געבט עס אוועק, און מען ווייסט נישט ווער עס איז געשטארבן ערשט, ווערט געגעבן די ירושה, הו געיוו אווער טו די די אדער וואן? והוסיו עליו דער סטאלין, צוויי סארט מענטשן וואס מאנען יעצט געלט, ס'דא קסיבעס אישע, די ווייב, וויל באקומען איר כסבה, און בעל חוב ראובן איז חייב געלט פאר זיין ווייב מיט די כסבה, אזוי ווי א אלמנה וואס באקומט אלמנה פון די נכסים פון די מאן, אדער ער שולדיג געלט פאר א בעל חוב, און ער האט נישט קיין אנדערע נכסים מיט וואס צו צאלן די כסבה אדער די חוב, יעצט איז זענען די יורשי יעקב, די יורשים פון די טאטע וואס בלייבן אין הימל, האבן זיך געשריבן אין לוי די ברידערס פון ראובן, זיי זענען אויך די יורשים יעקב, קריגן זיך ארום מיט די בעל חוב און מיט די פרוי, איז יורשי יואב אומרים, די יורשים פון די טאטע זאגן, קען זיין קיין בן מאת ראשון, און ער האט דאך נישט געהאט קיין קינדער, סאו אויב אזוי גייט עס צוריק צו זיין טאטע, ואחר כך מאת אביו, קומט אויס אז ראובן האט קיינמאל נישט גע'ירש'נט יעקב, ווייל בשעת יעקב איז געשטארבן איז שוין ראובן נישט געווען בחייו, סאו זענען זיי, די אנדערע ברודערס, די יורשים און ס'גייט נישט גיין צו ראובן'ס אנדערע יורשים, צו די כסובית, צו די בעל חוב. און בעל חוב אומרים, די בעל חוב זאגן קען זיין הוא אב מעשר ראשון, קומט אויס ראובן האט גע'ירש'נט זיין טאטע, ואחר כך מעשר בן, אויב אזוי קען מען אונז יעצט נעמען פון די טאטע'ס ירושה איינצובאלן די חוב ווייל ס'איז משעובד צו ראובן'ס חובות, סאו איז דא א מחלוקת ביי שמאי און בעשל, ביי שמאי אומרים יחלוקו מ'זאל זיך צוטיילן, די סכום פון די חוב און די כסובה גייט מען ספליטן, און בעשל אומרים נכסים בחזקתן, לאמיר טראכטן ווער פון די צוויי קאנדידעיטס, ווער פון די צוויי גרופס איז מער מוחזק? לכאורה די ברידערס, ווייל די ברידערס זענען זיכער יורשי יעקב. זיכער. ס'איז א ספק וועגן ראובן. די אנדערע איז א פיפטי פיפטי, דעי דאונט נאו בכלל טאמער זיי זענען בכלל מחותנים, ממילא זענען די ברידערס די מחזיק, די בעל חוב און די אישו איז א פרוי טאמער ס'איז איז א ספק טאמער ס'איז משעובד, איין ספק מוציא מידי וודאי, ממילא איז גייען זיי דארפן ברענגען א ראיה אז ער איז געשטארבן אז די טאטע איז געשטארבן ערשט. זמן הוסף, מיר האבן געלערנט דארטן א משנה, ווי? ק ע ע' היו עמוד א', המלווה את חבירו בשטר, ער בארגט געלט פאר זיין חבר מיט א שטר, איז גובים מנכסים משעבודים, אפילו פון ריעל עסטעיט, ער האט פארקויפט גייט מען עס קענען אוועקנעמען, ס'דא א לין אויף זיין ריעל עסטעיט וואטעווער ער האט דעמאלטס, על ידי איידעם, טאמער ס'איז געווען איידעם אן קיין שטר. איז גובה מנכסים מן היכורים קען זיי נאר נעמען פון בני חורין, אין אדער ווארדס פון זאכן וואס ער האט דעמאלסט אבער נישט פון נכסים וואס ער האט פארקויפט פאר א צווייטן. בואי שמואל, האט שמואל געפרעגט א שאלה, אויב די לוי' האט געשריבן אין א שטר בפירוש, איך בין משעבד פאר די מלווה אפילו נכסים דעיקני וואס איך גיי קויפן אין די פיוטשער, נישט נאר נכסים וואס איך האב יעצט בשעת די הלוואה, אפילו פיוטשער פורטשעסעס זאלן אויך זיין משעובד פאר די מלווה, וקנה און האט מעשה געקויפט נאך פראפערטיס, מאי וואס איז דעמאלס די הלכה, איז די קרקע יעצט משועבד צו די מלווה אדער נישט? און די גמרא איז מסביר די ספק. אליבא דרבי מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אז מ'קען מקנה זיין אפילו א זאך וואס איז בכלל נישטא, לא תבעו לך דבר די קנה, דאס נאו ריזען צו טראכטן אז מ'קען מקנה זיין א דבר שלא בא לעולם, מ'קען נישט, זאל נישט קענען לייגן א שעבוד אויף א זאך שלא בא לעולם, אויב מ'קען אוועקגעבן אינגאנצן א זאך וואס שלא בא לעולם איז זיכער א זאך וואס מ'לייגט נאר שעבוד קען זיכער ארבעטן. אויב די כיתה בויעלעך ווענדט כיתה בויעלעך ווענדט דען אין די שאלה אליבא דרבנן דאמרי אז בדרך כלל אין אדם מקנה דבר שלא בא לו עולם גייט זיין די שאלה אויב א שעבוד קען יא אבדן קען זיין ס'דא עפעס א חילוק צווישן א קנין און א שעבוד און קען זיין אפילו א מענטש קען נישט מקנה זיין א דבר שלא בא לו עולם קען זיין ער קען משעבד זיין א זאך וואס איז נאכאלץ נאכנישט דא. פארוואס זאל זיין א סברה מחלק צו זיין צווישן א שיבוט און א קנין, זאגט רשב ם צוויי מהלכים. קודם כל מען קען זאגן אז דווקא ווען מען איז מקנה א פירה, דבר שלא בא לעולם, די פרוכט איז נאך נישט דא, ס'איז דא די בוים איז דא, די פרוכט איז נאך נישט דא, פאר דעם קען מען עס נישט אוועק געבן, אבער די קרקע וואס דו קויפסט שפעטער, די קרקע איז שוין דא, ס'קומט נישט צו קיין נייע קרקעות בדרך כלל, אפשר דורך א וואלקענאו קען באשאפן ווערן א נייע בארג, אזעלכע סארט זאכן, אבער בדרך כלל קומט נישט צו קיין קארקעס, ס'איז נאכנישט אריינגעקומען אין זיין רשות, קען זיין ס'וועט פלאוטן אין סייבער ספעיס און ס'וועט לענדען די סעקונד ער האט געקויפט א קרקע. באט אט די ראשונים פרעגן אויף דעם. על כפנים ברענגט די רשב ם א צווייטע מהלך אז קען זיין חזל האבן ספעשל געוואלט העלפן דעם מלווה שלא תנעל דעדעס מפני לווים מ'זאל טון מאכן גרינגער פאר דעם מלווה ער זאל האבן פון ווי איינצובאנען סאו קען זיין ביי א שעבוד עט מען מיקל זיין אמר רבי יוסף, טאר שוין מאכל און ברענגען א ראיה פון א משנה מסכת כסובות, דף קיט י' עמוד א', מען נעמט אויט מעגן א מלווה און נעמט ארויס א שטר חוב אויף דער חבר, דער לויווע נעמט ארויס א אנדערע שטר וואס שטייט אז ער האט פארקויפט פאר דעם מלווה די פעלד נאך די הלוואה, סאו ראובן בארגט געלט פאר שמעון, ער האט געשריבן א שטר, ראובן קומט. מיט א שטר ביסט מיך שולדיג געלט. קומט שמעון זאגט איך האב געקויפט א שטיקל פראפערטי פון דיר נאך די הלוואה. סאו אדמור זאגט די לוי'ער קען זאגן צו די מלווה ווען איך וואלט דיך געווען שולדיג וואלסטו געקענט וואלסטו מיר נישט פארקויפט די פעלד. יא איך האב יעצט געהאט קעש דא אין די הענט. די פאקט אז דו האסט גענומען מיין געלט איז פרוף אדער איך האב דיך שוין צוריק געצאלט אדער די שטר איז א פאלשע שטר, ווייל טאמער נישט וואס איז אט די האסט געלט, צאל מיך צוריק מיין חוב. די פאקט אז די האסט נישט צוריק גענומען די חוב נאר האסט מיך געגעבן די קרקע איז פרוף אז איך בין דיך גארנישט שולדיג. וחכמים אמרו, חכמים זאגן ניין עס איז נישט קיין ראיה אז די חוב איז אפגעצאלט אדער עס איז א פאלשע שטר, נאר וואס דען ווייל די מלווה זי זי היה פיקח שמכר לו את הקרקע, עקשלי עס ליגט חכמה אין די מהלך פון די מלווה פארוואס ער האט אים פארקויפט די קרקע, פארוואס? ממה שיכול למשכן לא יעלב. יעצט ווייסט ער פון ווי ער קען איינמאנען. אין אדער ווארדס, ווען ער פארקויפט אים נישט די קרקע, וואלט ער לויפערג געזאגט, איינלי, איך האב נישט קיין געלט, איך האב נישט קיין נכסים, איך האב גארנישט. האט ער אים פארקויפט א קרקע, ער האט באקומען די געלט פאר די קרקע. יעצט ווייסט ער עקזעקטלי ווי די פראפערטי איז, ער האט די דיד, ער ווייסט ווען די סעיל איז, קען ער יעצט גיין לייגען א לאון אויף דעם. קען זיין דאס איז א קנוניא, אזא חכמה'לע, ממילא אפי' מיט דעם אלעם קען די מלוה איינמאנען די חוב פון דעם, ווייל זעהסטו לכאורה אז די עקני איז משתעבד צו די חוב. א זאך וואס איך גיי באקומען קען יא ווערן משומד. אמלי רבים מנאי כ אמרת ברענגסט מיך א ראי' פון די מענטש אליינס אגב ווער רעדסטו דא די מלוה האט פארקויפט מען רעדט פון די מלוה אליינס ברענג נישט קיין ראי' מנאי אפילו מגלים מידע על כספי ווען מען רעדט וועגן די לוה אליינס אן קיין פרעמדע מענטשן אינוואלווד קענסטו צונעמען אלעס אפילו זיין רעקל קענסטו צונעמען זיין טלית זיין דזשולערי וואטעווער עני זאך וואס ער האט אפילו מען טיילט מען איז אויך משומד פאר די חוב ווייל די לוי' אליינס דארף עס באצאלן, ממילא קענסטו אוועק כאפן אלעס, אבער ברענג נישט קיין ראיה פון די לקיחות, וואס האסטו לקיחות צו זאגן, וואס ווילסטו פון מיך, איך בין א פרעמדע מענטש, קען זיין די עקני ביי לקיחות וועט נישט ארבעטן, כי כל מבעול אן, ווען דען איז די שאלה די עקני, קנו, אויב ער האט געזאגט אז ער גייט קויפן, און ער האט, זאל אויך זיין משעובד, און קנו, ער האט געקויפט א שטיקעלע קרקע, און מאוחר נאכדעם האט ער עס פארקויפט פאר א צווייטן, אדער די עקני, קנו והוריש, ער האט עס מוריש געווען פאר א צווייטן, אויף דיע פעלער איז עס נישט דער לוי'ווע אליינס, נאר מען רעדט פון די לקיח אדער פון די יורשים, מאי וואס וועט דעמאלס זיין די הלכה, איז די שיבוד חל אויף די קרקע, מען זאל עס קענען אוועקנעמען פון די לקיח אדער פון די יורשים, אדער עס גייט נישט חל זיין. אין אדער ווארדס, לאמיר זאגן אביסל אויף אידיש, אז עס איז דא א נפקא מינה, א גרויסע נפקא מינה, ווען איינער מאנט איין די חוב פון די לוי'ווע אליינס, אדער פון א קרקע וואס ער האט פארקויפט פאר א צווייטן. ווען מען רעדט וועגן די לוי' אליינס דארף נישט זיין קיין שום שיבוד אויף די קרקע אדער אויף די מיטהאלטן, ווייל די שיבוד ליגט אויף די לוי' אליינס, ער אליינס, דער מהות פון דעם מענטש איז שולדיג, ער האט געבארגט געלט וואס איז מחויב צו באצאלן פראם עני עסעט דעט יו העוו. מה שאין כן די נכסי הלווה וואס ליגט יעצט ביי א צווייטן למשל ער האט עס פארקויפט, דעמאלס האט נישט דער מלווה קיין שום שיבוד אויף די קונה, נאר האט א שיבוד, די קונה האט גארנישט געקויפט, האט גארנישט געבארגט פון אים, נאר די תביעה איז אויף די נכס וואס איז משועבד צו אים. אויב און טאמער קען עס גיין כאפן אין איין מנין, נאו איווען דאו ער האט נישט קיין שיבוט אויף די בעלבאס קען זיין די נכס איז יא משיבוט, נאו עס איז נוגע יעצט אונזער שאלה, ווען ער קויפסט די נכס נאך די הלוואה איז חל די שיבוט עס איינצובאנען ווען ס'ליגט ביי א צווייטן אדער נישט? ס'איז דא א שאלה אין די פוסקים אויב ראובן איז שולדיג געלט פאר שמעון, יא ער האט געבארגט געלט לאמיר זאגן יעצט אשת ראובן טוט ארבעט פאר שמעון, לאמיר זאגן זי באקט קוקיס, זאגט ער יעצט ווייסט וואס איך האלט דיך נישט ביים צאלן דיין מאן איז מיר שולדיג געלט, איים גאנא טעיק מיי לאון פון די גודס וואס איך האב באשטעלט ביי דיר, צו זאג איך אז זיי זענען שותפים, זיי אר ליגעלי מעריד, זיי שעיר א באנק אקאונט, אויב אזוי קען איך טון וואס איך וויל איך קען מאנען פון איר, אדער זאגט די פרוי איך האב מיט דיר גארנישט וואס ווילסטו פון מיר, ס'איז מיינע ס'איז א סעפרעט באנק אקאונט איך בין גארנישט שולדיג פאר מיין מאן. וואס זאגסטו? איך זאג אסק יור לאקעל רבי, איי דאנט נאו. די שאלה האב איך געזעהן, רבי דוד שמואל האט געדענקט די שאלה, ער האט נישט געדענקט די ענטפער, סאו מ'האט עס געזוכט און קאנט פיינד איט, סאו וויל דזשאסט ליוו איט אן דעט. רבי פרעסקי ווער גאנא ראן א ליטעל לעיט טודעי, איטס טורסדעי, ווי גאו א ליטעל אווער טיים, אקעי, איים סארי. אקעי, אמר רב חנא תשמע. תשמ א, לאמיר ברענגען א ראיה פון די משנה. נפל על בית אליו ועל אביו, די הויז איז איינגעפאלן אויף אים און אויף די טאטע, ועל מורישיו אליו ועל מורישיו, והוסיו אליו כסבת אישה, ס'איז געווען א כסבת אישה א לין אויף די זון ועל חויב און על. האופפולי מער נישט. יא, ס'איז א אמת'דיגע שאלה. הונדערט פראצענט. אמר רב חנ ל. קען נישט ווערן. ס'זאל א מוציא מאכן ווער ר' אלי' איז די מוחזק. ס'זאל די משתה די בית הלל זאגן אז זיי זענען מוחזק. אמר רב חנ ל, תשמ א, לאמיר ברענגען א ראיה פון אונזער משנה. נפל הבית עליו ועל אביו, אדער עליו ועל מורישיו, ועושה עליו כסבית אישה און בעל חוב, איז יורשיו הוא אב אמרים, די יורשים פון די טאטע זאגן, הבן מת ראשון ואחר כך מת האב, און בעלי חובות אומרים, האב מת ראשון און נאכדעם איז די זון געשטארבן. נאר והיא סלקא דעתך, אויב דו גייסט זאגן אז די עקני, וואס דו גייסט קונה זיין, קנה הוא מוכר, אדער די עקני, קנה והיורש לא משתעבד, אז ס'ווערט נישט משועבד, דעמאלס וואס איז די טענה פון די בעלי חובות, די טאטע איז געשטארבן און נאכדעם די זון, נהי נמי דאב מת ברישה, אפילו אויב דו גייסט זאגן די טאטע איז טאקע געשטארבן נישט די איקנה היא, אפילו אויב די טאטע איז טאקע געשטארבן, די בן זון האט געיאשנט די נכסים, די נכסים האט ער געיאשנט נאך די להלוואה, סאו דעטס קאנסידערט די איקנה היא וואס ער גייט באקומען שפעטער, און ס'איז נישט משובץ אין די הלוואה. יעצט אז די זון איז געשטארבן און ער האט איבערגעגעבן צו זיינע יורשים, קען נישט די בעל החובות איינמאנען צו דעם, סאו לכאורה זעהן מיר פון דא א ראיה אז זיי האבן בכלל א קלעים, זעהן מיר דערפון אז די איקנה היא גייט יא ווערן משובץ. אמר ליה ר' נחמן, ר' נחמן זאגט, זעירע חברה און תרגומי און זיי חבר זעירע האט גענטפערט מפרש געווען די משנה, די ריזען פארוואס אויב די טאטע איז געשטארבען ערשט דארפען די יורשים אפצאלען פון די קרקע וואס זיי האבען געירשנט פון די זון פארוואס ווייל מצוה על יתומים ולפרוע חובות אביהן נישט ווייל די עיקני אפילו ער וואלט עס נישט געשריבען ס'איז נישט געווארען משובד וואלטען זיי אויך געהאט א מצוה עס צו טוהן די יורשים האבען א ספעשעל מצוה דאס צו טוהן אבער נישט וועגען די דין נישט וועגען שיבוד ס'איז עפעס א יעצע א עקסטרע קרעדיט לפנים משירת א דין זאך א שיינע זאך צו טוהן אבער נישט ווייל מען מוז עס טוהן. אסקופה לא רב אש האט רב אש געפרעגט א שאלה מלווה על פ' איז זי לכאורה דאס א מלווה על פ' היות מען האט נישט געשריבן די שטר דעיקני אדער קען זיין דעיקני העלפט נישט אויב אזוי האט עס א דין אזוי ווי א רעגולע מלווה על פ' סאו לגבי איינמאנען פון די קרקע וואס נישט משועבד געווארן איז כאילו ס'איז א רעגולע מלווה על פ' ווי ר' און שמואל דאמרי טבעי ר' און שמואל האבן ביידע געזאגט מיל ועל פ, איין אויג אויבער גענער, לאמיר ווער האט עס געזאגט? ר' אבי שמואל, שמואל איז איינער פון זיי, מיל ועל פ איין אויג אויבער לא מן היורשין ולא מן הלקיחות, זעסט אז שמואל אליינס וואס ער איז די בעל הספק אויב די עקני גייט משעבד זיין אדער נישט, לגבי מיל ועל פ זאגט ער אז דער איז נאו מצוה פאר די יורשים צוריק צו צאלן די חוב, מען קען נישט מחייב זיין די יורשים וועגן די מצוה צו אפצוצאלן פון זייער קרקע וואס זיי האבן געקויפט נאך די הלוואה טאמער עס נישט משעבד אין די שטר, סאו ווער בעק טו סקווער וואן, לכאורה די ראיה פון רב חנא פון די משנה איז גוט אז. די ווען מען שרייבט די איקני אין א שטר זאל עס ארבעטען און משעבד זיין די קרקע אפילו פון נאך די הלוואה. קיף מין זיין עמוד בית. אלא הוא מאן זאגט די גמרא איך וועל מוזן זאגן ר' מאיר סגייט אזוי ווי ר' מאיר דאמר וואס ער זאגט אדם מקנה דבר שלא הביאו לעולם און לשיטתו קען א מענטש יא משעבד זיין נכסים אפילו עס איז נאכנישט אין זיין רשות בשעת די הלוואה דווקא לויט ר' מאיר אבער לויט די חכמים וואס א מענטש קען נישט מקנה זיין א דבר שלא הביאו לעולם איז נאכאלץ דא א ספק אויב ער קען משעבד זיין נכסים שלא הביאו לרשותו קען זיין מען גייט עס נישט קענען משעבד זיין. אמר רבי יעקב מן האפיקוד משמעי דרבינא, רבי יעקב פון די האפיקוד האט נאכגעזאגט אין נאמען פון רבינא, תשע מערכות וועלן ברענגען א ראיה פון מסכת שביעית, שטייט דארטן אזוי, שטרי חוב המקדמין, א שטר חוב וואס מען האט געמאכט די דעיט ערליער, דאס הייסט, לאמיר זאגן די הלוואה איז געשען ט ז ניסן, און מען שרייבט אריין אין די שטר אז די דעיט פון די חוב איז געווען א' ניסן, וואס איז די פראבלעם? ווייל יעצט קענסטו איינמארן פון לקיחות וואס האבן געקויפט דער פראפערטי אפילו ס'איז געווען פאר די הלוואה, די הלוואה איז נאר געווען ת ז אייר ניסן, אויב ער האט געקויפט די פראפערטי ו' ניסן איז נישטא קיין שום סיבה עס זאל זיין משועבד צו די צו די הלוואה, אבער היות ער האט געשריבן א דעיט פון ראש חודש ניסן, בטעות גייט עס יא איינמאנען, איז מילא פסילין קען מען נישט ניצן די שטר, ס'איז א פסול די שטר, מ'קען נישט משעבד זיין. והמיחרין וואס הייסט אז די הלוואה איז געווען ט ו ניסן? מען שרייבט די דעיט ראש חודש אייר, כשרון ס'איז כשר גענאר דער מחבר זאגט מען זאל דאס נישט טוהן ווייל ס'איז מחזור כשקר, שרייב נישט שרייב אזוי ווי ס'איז זיי נישט קריעטיוו, לאז עס אזוי ווי ס'איז, אבער היות די שיסט זיך אליינס אין די פיס איז נישט קיין פראבלעם איז עס כשר. נאר ווי סלקא דעתך אויב די גייסט וועלן זאגן אז די עיקר נקנה עמך די עק נקנה ואוריש און לוי משתעבד, מיר חרן א מייק שיידען, פארוואס זאל די שטר זיין א גוטע שטר? די עקני איז א רעגולער פאל פון די עקני. איז לכאורה ווייל ס'איז מעגליך אז די לוי האט געקויפט די נכסים נאך די הלוואה, פאר די זמן וואס שטייט אין די שטר, קומט אויס מ'גייט איינמאלן און שלא כדין, ווייל אפילו ווען די שרייבסט די עקני וואלטן די נכסים נישט געווען משועבד צו די לאון, ווייל ס'איז געשריבן געווארן נאכדעם, אלא מאי מוז זיין ווייל די שרייבסט די עקני איז עס יא משעבד נכסים וואס דו קויפסט נאך די הלוואה, ממילא פאר דעם איז נישט א חוב וואס אין די שפעטערדיגע דעיט גייט זיין כשר, ווייל אפילו אויב האסט קונה געווען נכסים נאך די הלוואה, איז עס נאך אלץ משועבד. זאגט די גמרא די זעלבע תירוץ, און מאן, איר ווייסט פון וועם ס'גייט, ר' מאיר, ס'גייט אזוי ווי ר' מאיר, טעמא, וואס ער האלט, אדם מקנה דבר שלא הוה לו עולם, ממילא לשיטתו קענסטו אויך משעבד זיין אפילו פראפערטיס וואס זענען נישט דא געווען בשעת די הלוואה, אבער לויט די חכמים וואס האלטן אז אין אדם מקנה דבר שלא הוה לו עולם, איז נאך אלץ דא די ספק, קען זיין מ'קען עס נישט משעבד זיין, סאו בלייבן מיר ווייטער מיט די שאלה. אמר רבן שרשי רבי שמעי' דער רב וועט טאשן מאכן אדער ברענגען א ראיה פון א ברייתא וואס איז מפרש א משנה מסכת גיטין, שטייט דארטן אז מען קען נישט איינמאנען שבח קרקעות פון נכסים משעבודים, שבח קרקעות קענסטו נאר נעמען פון בני חורין, וואס מיינט שבח קרקעות, די שבח קרקעות כיצד, הרי שמכר שדה לחבירו, איינער האט געקויפט א פעלד פון זיין חבר, והשביחו, דער לוקח האט אינוועסטעד אסאך געלט, ער האט פערטילייזד, ער האט געאקערט, ער האט איינגעזייט, אינוועסטעד א פארמעגן פון געלט, איבער בעל חוב קומט דער בעל חוב פון דעם מוכר און ער מאנט איין דער פעלד, ער זאגט, ער איז מיך שולדיג געלט, ס'איז דא א לין אויף דעם פאר דעם אתרופה, ער כאפט עס אוועק פון די לקיח אינקלודינג די שבח. יעצט קומט דער לקיח און ער מאנט פון דעם מוכר די וועליו פון די פעלד, איז כשהיא גובה ווען ער מאנט איין איז גובה עס א קרן פאר די עקשועל פעלד פאר די פרייס אוו פורטשעס מנכסים משעבודין אפילו פון נכסים משעבודים ווערסעס א שבח וואס ער האט אריין אינוועסטעד נאכדעם נאר מנכסים בני חורין נישט פון משעבודים נאטינג עלס נאר פון בני חורין. נאר ווי איז סלקא דעתך, אויב דו האלטסט דעיקנא קנא אין מוכר, דעיקנא זאכן וואס דו גייסט קויפן שפעטער, קנה והוריש, לא משתעבד, בעל חובה מאי גובה שבוכה, פארוואס קען ער איינמאנען די שוואכ פראם עניוועיר, דער שוואכ איז געשען נאך די הלוואה, אויב אזוי איז עס שוין מער פון עני נכסים וואס די לויווע האט געקויפט נאך די הלוואה וואס זענען נישט משעובד פאר די חוב, אלא מאי זעהסטו לכאורה פון דער ברייתא אז דעיקנא גייט יא משעבד זיין פאר דעם קען דער בעל חובה אוועקנעמען די שוואכ פון די לקיח. ס'דברה ניין די זעלבע תירוץ וואו מיינע, ר' מאיר, ס'גייט אזוי ווי ר' מאיר דאמר וואס א האלב אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ממילא די איקני גייט אויך ארבעטען לויט ר' מאיר אבער לויט די חכמים האבען נישט קיין ראיה סאו די ספק וואס שמואל האט געפרעגט לויט די חכמים די איקני איז משעבד אדער נישט זעמער נישט נפשט געווארען ס'איז נישט געפסקנט געווארען אונז ווייסט מען נאך אלץ נישט כ'זאג צו די גמרא, איך וועל פרעגן נאך א שאלה, לויט די מהלך, לויט די צד הספק אז די עקני גייט יא ארבעטן, לויט די צד הספק, האב איך אנאדער קוועסטשן, אם תמצא לוין מיט די עקני קנה אי מוכר, די עקני קנה והורש לוין משתעבד, הוא לוין משתעבד, דאמאלס איז נישט קיין שאלה, די פאלאווינג שאלה גייט נישט זיין קיין שאלה, איך האב נישט קיין ספק מיט דעם. איך גיי לויט די מהלך אם תמצא לוין מיט לויט די צווייטע וועג פון שמואל, אז די עקני איז יא משעבד. לבו, טאמער ער האט גענומען הלוואה פון ראובן, ולבו, נאכדעם האט ער געבארגט פון א צווייטן, און ער האט געשריבן צו ביידע דער לשון דעיקני, אז אפילו א פראפערטי וואס איך גיי קויפן גייט ווערן משועבד, וחזי וקנה האט למעשה געקויפט, מאי, ווער גייט יעצט האבן, וועלכע פון די צוויי גייט האבן א לין אויף דער פראפערטי וואס ער האט געקויפט, לקמר משתעבד, צו דער ערשטער, אוי לבשר משתעבד אדער קען זיין נאר דער צווייטער. אונז האבן געשמועסט א סימילער שאלה ביי מתנת שכיב מרע, אונז ווייסן אז מתנת שכיב מרע, ווי געשריבן זונטאג געבט ער אוועק זיין מתנה פאר ראובן, מאנטאג שרייבט אז ער גייט עס אוועק פארשעמען, היות ער מיינט נישט שכיב מרע אז נישט חל נאר לאחר מיתה, אויב אזוי האט ער נאך די כח צו קענסלען די ערשטע און עס געבן פארן צווייטן, סאו די זעלבע זאך דא, היות די שבט וואס ער שרייבט פאר פאר די ערשטע האט נאך נישט חל געווען ווייל ער האט נאך נישט געהאט קיין קרקע, אויב אזוי קען ער קענסלען די שבט, ס'איז נאך נישט חל געווען קען ער עס קענסלען, ער קען עס געבן פארן צווייטן ווילאנג ער האט נישט געקויפט די קרקע, אויב אזוי היות ער האט יעצט אוועקגעבעקט, ער האט געקענסלט די ערשטע, קען זיין ס'וועט אריבער גיין צום צווייטן. נאו, אבוויעסלי דער חוב הענגט נאך אלץ אריין אפילו אויב ער האט נישט דער שטיקעלע קרקע פון ווי איינצומאנען, די שאלה איז אויב ער האט א שעבוד אויף די קרקע אדער נישט. אמר ר' נחמן, הוא מלסה ובויע לן, אונז האבן געהאט דער שאלה, ושלחו מטעם, דארט אין ארץ ישראל האבן זיי געשיקט צו אונז א תשובה אויף דעם, אז ראשון קנה די ערשט ס'איז חל ביי די ערשטע, די ערשטע באקומט עס. נא, רב הונא אומר, רב הונא זאגט אז יחלוקי, די צוויי מלוויס גייען זיך דארפן איינטיילן אויף די שבט, ביידע זענען משובט אויף דעם מלווה, קיינער האט נישט קיין נקדימון, נישט דער ערשטער נישט דער צווייטער, ביידע זענען די זעלבע מחותנים, וכן טענה רבא ביי רביה אז יחלוקי מען זאל זיך צוטיילן. אמר רב הונא, מאדירא קמא דרב אשר, די פירסט ווערזשען אויף תלמוד בבלי וואס רב אשר האט געלערנט, אמר לן ראשון כהנא האט געזאגט אז דער ערשטער האט עס קונה געווען, מאדירא בשרא דרב אשר, אמר לן יחלוקי האט געזאגט אז מען זאל זיך צוטיילן. סאו אין תשובות רב האי ג און רב חיין חננאל זאגט אויך אזוי, רב אשר געווען דער ראש ישיבה זעכציג יאר, יעדע יאר איז ער איבערגעגאנגען זיין לימוד תשרי און ניסן, מען האט עס גערופן די ירחי קאלער, די אריזשינעל ירחי קאלער איז געווען מען האט געמאכט חזרה אויף די לימודים. און סוכות און שבועות געווען גראדע אדר און אלול קען זיין קלאוזער, ניין אויך נישט טענקס גיווינג, על כל פנים במשך דרײַסיק יאר איז ער דורך געגאנגען די גאנצע סייקל פון די דרײַסיק יאר, סאו די מדירי קמח איז די פירסט סייקל, מדירי בשר איז די צווייטע סייקל, אנדערע שרייבן. ספר הועתים אז היות ס'איז דא זעכציג מסכתות, סאו די האט זיך גענומען כ'לערן צוויי מסכתות יעדע חודש, יעדע יאר כ'קאלע האט מען גענומען איין מסכתא, סאו במשך דרייסיג יאר האט מען געהאט א גאנצע סייקל, די צווייטע דרייסיג יאר נאך א סייקל, דאס איז די מדירה קמא און מדירה באסרא. פירט אויס די גמרא והלכות יחלוקי די צוויי מלוויס גייען זיך איינטיילן. איינס וויל איך פרעגן א קשיא פון א ברייתא, לשבח קרקעות כיצד,

דער פעלד ווען דער מוכר האט פארקויפט ווען דער ווען דער לוי' האט פארקויפט דער פעלד צו די לוקח און ער האט געשריבן אחריות איז ער געווארן שולדיג ער איז שולדיג יעצט פאר געלט פאר די לוקח אז טאמער מען גייט עס אוועק נעמען גייט אים דארפן באצאלן נאר טאמער עס איז געווארן יעצט שוואך דורך די לוקח איז עס משועבד געווארן רייט עוועי צו די ערשטע בעל חוב מיט די הלוואה וואס ער האט געהאט פארדעם און אויך צו די לוקח אליינס איווען דאו ער דער בעל חוב פון די מוכר און איז שולדיג פאר די ווערט פון די פעלד און היות די שבח איז משובד פאר ביידע איקוועלי די לוי'ווער דזשאסט לייק לולב ולולב וחזיר וקנה וואלט מען זיך געדארפט צוטיילן נישט ער זאל נעמען די גאנצע ער וואלט נאר געדארפט באקומען די גאנצע שבח ער וואלט נישט געדארפט באקומען די גאנצע שבח ער וואלט נאר געדארפט באקומען האלב. זאגט גמרא ביסט גערעכט מאי גוי' ונעמה דקטנה מיינט טאקע נישט די גאנצע נאר חצי שבח ער נעמט נישט די גאנצע ער נעמט נאר האלב אן ער האט נאר האוו א וואנדערפול איווענינג טענק יו פאר ליסענינג און א גוט שבת.